Hallelujah. E tu zan zong caan tha caan sunglawi a kan zangfah than tu Bawipa min thang tha si ko se. Lamkal tu dal kul kan kau hna lai. Lamkal tu dal kul cang kul le cang hni in cang kul le cang li ka rel lai. Lamkaltu dal kul, caang kul le caang hnih in caang kul le caang li, atu cu Thiang Thlarau hruainak zulh in Jerusalem khua ah ka kal lai. Khi ka ah ka cungah zeidah a tlung lai ti ka hngal lo. Ka hngalhmi cu Thiang Thlarau nih a ka chimh bantukin khukip ah thongtlaknak le harnak nih an ka orh ko ti hi a si. Sihmanhsehlaw Bawi Jesuh nih a ka fialmi rian Pathian velngeihnak thawngṭha chim hi ka lim khawh poh ahcun ka nunnak hi cu zeihmanh ah ka rel lo. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Tuzan ah kan dihlak tein Pathian vel i hrawmṭi hna usih ti ka duhmi kan thawngṭha tlangtar cu teinak hmuh i thim ti si lai tuzan ah kan dihlak ten pathian vel hrawm ṭin hau si ti ka duhmi kan thawngṭha tlangtar cu teinak hmuh i thim ti a si lai i dawtmi hna kan nunnak ah hin ti buaibainak ca um hrimhrim ko lai mu nain cu buaibainak kha i ukter hlah ti tu kha Jesuh min tu zanan som kan duh mi hna cu si buaibainak a um ko lai sihmanhsehlaw cu buaibainak nih cun in uk hlah seh nang cu pathian fa na si cucah hi kan paul nih timi cu ka hngalhmi cu a ti thiang thlarau nih a ka chimh bantukin khokip ah thong tlaknak le harnak nih an ka or ko ti hi a si ti sihmanhsehlaw bawi jesuh nih a ka fialmi rian pathian velngeihnak thawngtha chim hi ka lim khawh poah cu ka nunnak hi cu zeihmanh ah ka rel lo tiah ti cucaah kan nunnak ah hin buaibai na um ko la sihmanhseh law cu buaibainak nih cun in uk hrimhrim hlah seh mu Khrihfa kan si nak ah hin ti lawmh dingmi zeihmanh a um lo hmanh ah khin a taktak ahcun aki ai lawm dingmi khi kan si ai lawm khomi khi kan si a ruang cu kan nih kan i lawmhnak cu mitim hmuhmi thilri chawva si lungun te hna kan si lo in ti pathian ah khan ai lawmmi kan si caah khan lawmh dingmi zeihmanh a um lo lio zongah ai lawm khomi kan si cucaah hapakuk khavan kau ta hman a si hapakuk Habakuk dal thum Habakuk dal thum Canghlei sarih nak ka van rel lai mu. Habakuk dal thum canghlei sarih theipi kung cu par lo in misur ruang zongah a thei um hmanh hlah se oliv thing cu tlai lo in lo zongah ti rual zeihmanh chuak lo in um hmanh se kom chung setil run kha um lo in setil in na setil kha um hmanh hna hlah se law bawipa ah cun ka lawm ṭhiam ṭhiam ko lai i ka khamtu pathian cu ka lawmh ṭhiamṭhiam ko lai. Bawipa Pathian cu ka ṭhawnnak hram a si. Ka ke cu Suzuke bantukin a khul a renter hna i tlangsang cungah khan a ka hruai. Habuk nih timi cu dawpmi hna theipi kung cu par loin a ti mitsur ruang zong a thei um hmanh hlah seh oliv thing cu tlai lo in lo zongah tirawl zeihmanh chuak lo hmanh seh Kawm chung satil run kha um lo in satil in ah satil um hmanh hna hlah se law bawipa ah cun kei lawm ṭhiamṭhiam ko lai ka khamhtu Pathian cu ka lawm ṭhiamṭhiam ko lai zeicahtiah Pathian cu ka ṭhawnnak hram a si tiah ti Pathian cu ka ṭhawnnak hram a si ti cucaah cun dawtmi hna Khrihfa kan sinak ah lawmhnak zeihmanh a um lio lio zong hmanh ah hin ai lawm khomi kan si zeiruang kan nih kan i lawmhnak cu bawipa kha a si ti kha van chim ka duh a taktak la ngaingai tiah cu mu ke na ṭap lai ti i ti an in ruah lio ti i anih hna na van nih tikah khin to kaw mah bantuk caan ah khan teinak hmuh nei thim tinak si cu tahchunnak ah Satan nih cun mu ṭap hna seh mu an lungrawk hna seh ti kha a kan duh cu mu Satan nih ṭap seh ti an duh nain cu caan ah Aw, na nih ahcun Satan na tei tinak bak si ko. Aw, tahchunnak ah ka van lak rih ko lai mu. Phunzai seh tiah Satan ni he tiah an forh lio ah lawmhnak tu na chim ahcun Satan na tei tinak si ko. Thil na tonmi kong ah khin Satan nih cun mah na tonmi kong han he tiah phunzai seh ti an duh. I nuam hlah seh, phunzai seh ti an duh. Mah bantuk lio caan ah mu phunzai seh ti he tiah na tonmi kong he pehtlain Satan nih an forh lio ah Lawmhnak tu na chim tikah cun Satan kha na tei ti nak si. Zindah chim ka duh tawpmi hna harnak kan tonmi te hna hi a zungzal ca si lo cu. Atu na zaw maw a zungzal na zaw lai lo. Harnak na tong maw zei kan tonmi poh hi a zungzal ca si lo cu. Bible nih zei poh hi a caan a um ti. Uh, Cucaah cun zawt caan um bantuk, dam caan zong um lai, harnak kan ton caan um bantuk, luatnak caan zong um hrimhrim lai. Cucaah Baibal nih te harnak hmete caan tawite nan immi ti caan saupi ti hmanh te lo. Makhat cu thiang ah um la ti Baibal van kau rih ko usih law Korin cu kuat uh, pahnihnak Korin cu kuat pahnihnak dali Caang riat in cangkua ka rel lai mu. Khatlei khatlei in an kan rial dip lengmang. Sihmanhsehlaw kan kik ngaingai bal lo. Lung awṭawm in kan um tawn. Sihmanhsehlaw kan hnabei a dong bal lo. Ral tampi kan ngei. Sihmanhsehlaw hawi pakhat lo in kan um bal lo. Zeitin an kan ṭhuat tawn sihmanhsehlaw kan thi taktak bal lo. Ka van lanh tak lai i, cang hlei sri ka van rel lai mu cun harnak mete caan tawite kan immi nih hin hi harnak nak in alet tampin angan deuhmi zungzal sunparnak cu akan pek lai kan nih nih kan i zohchihmi cu hmuh khawhmi thil i si lo in hmuh khawh lomi thil khi an si hmuh khawhmi thil cu caan tawite lawng angu sihmanhsehlaw hmuh khawh lomi thil cu zungzal in a hmun Dawtmi hna, nunnak timi hi kan cungah zeidah a cang timi khi a si lo. Nunnak timi cu kan cungah zeidah a tlung timi khi a si lo. Nunnak timi cu na cungah hin harnak, fahnak, zawtnak zeidah a tlung timi khi a si lo. Nunnak timi cu kan duh thimnak bak si mu kan duh thimnak le zeitindah kan lehrulh timi kong lawng te sa ka van nolh rih lai mu nunnak timi cu zeidah kan nunnak ah hin kan cungah a tlung timi si lo nunnak timi hi kan cungah zei thil dah a cang timi a si lo kan duh thimnak le mah kan cung i a tlungmi kha zeitindah kan lehrulh dan a si timi tu kha Makha lawng te kha si nunnak timi cu kan cungah zeidah a cang timi kha si loin zeitindah kan cung i a cangmi kha kan duh thimnak le zeitindah kan lehrulh timi kong tu kha a si ti kha van chim ka duhmi cu si. Cucaah Deuteronomy kha van kau hmanh u si. Deuteronomy dal sawm thum cang hlei ko na kan duh nunnak cu duh thimnak kong lawngte a sinak kha kan van hmuh ko lai. Deuteronomy dal sawm thum cang hlei kuang na ka rel lai mu. Nannih hmaiah nunnak le thihnak, thluachuahnak le chiatsarhnak ka chiah kha a hngaltu ah nihin ah van le vawlei kha ka kawh hna. Cucaah nunnak kha i thim tuah u. Nanmah le nan tefa hna nih nan nunnak hnga nannih hmaiah nunnak le thihnak thluachuahnak le chiatserhnak ka chiah ka hngal tuah nihin ah van le vawlei ka ka kawh hna cucaah nunnak ka i thim tuah u nanmah le nun tefa hna nih nan nunnak hnga tiah ti mu dawmi hna nunnak timi cu kan cungah zeithil dah a cang timi hi a si lo kan duh thimnak le zeitindah kan lehrulh timi kong tu a si Cun a pahnihnak ah nunnak khualtlawnnak ah hin harnak um lo hi a ngah bak lomi si. Hi vawlei kan nunnak khual kan tlawnnak ah hin mu harnak um lo timi hi a ngah bak lomi si. Atu ah khin ka chim tawn i annih zong a chuak tawn cu harnak ton na duh lo ahcun tuan deuh ah Bawipa Jesuh sin na kan dinh tak hau lai ka ti lai an nih chuak tuk tawn a ruang cu mu vawlei kan nunnak ah hin vawlei nih a chuahpi mi harnak cu kan ton hrim hau cucaah tuzan ah dawpmi hna hi vawlei kan nunnak khol kan tlawnnak ah hin harnak um lo hi angah bak lo mi si harnak na cu kan nunnak khol tlawnnak hi mu ai tel ve hrim hrim mi se ai tel ve hrim hrim mi se atu ka philh kho lo cu Sweden ah khan tukum kha ka kal cu mu kei khi cheese ka ei lo cu cheese bar phun khi ka ei lo le ka pu khal atam to hoi chan le ma khan kan kal nak ding khua le airport khi na zi pathum le cheu ai hlat nak se ma kha cu in phak ti kha cu ka cal bak ti lo le dawr ah khan ka zo i an chiahmi tete cu khi tahchunnak a mum cheese an nat lomi kum ve ko le ama kha changreu ka duh ve hoi lo an changreu ka duhmi kha cheese he vei he khin ai tel dihmi khi si khian chinti te hna sa te hna an chiah dihmi khi si le ka va kal cu ṭuantu nu kha ka timi cu a chung i pakhat man ka duh lo nain mah a bread lawng hi ka duh ka ti cu cheese na ei kho lo tiah ka ti o ka ti lo asi cun cheese tat lomi bread kan nei ko a ti le a ka pick a ka piah mi bread kha la ka duh hoi lo ma hi pak hi ka duh mi so la zeitin dan ka tuah ve ka ti a ka ti mi cu hi hi cu khi uh, hi ka dori an van chi ah khin chichiah dih khin an van put cangmi khi si ti plastic an van ṭho i ka onmi i ka chiahmi khi si ti a ngah lo ha ka ti a ngah lo a ka ti ha zeitimhe singa a chung i pakhat man ka duh lo e ka ti le a ka ti mi cu okay kan ṭheck out piak kan lak piak dih lai nan ai nal ṭhiam ṭhiam ko la ti nal lo ka changa ok lo ti maka ei ka duh bak a khan cun ti a chung a ka lak piak le man a khan ai nal mi ka cha tang ko oh kan chim duhmi cu nunnak khualtlawnnak ah hin harnak ton hi ahohmanh nih kan duh lo nain te ton lo hi a rak nga bak lo harnak cu kan nun khualtlawnnak ah hin a rak i tel ve hrimhrim mi khi si timi te zong kate van chim kan duhmi hna cu si e maka ai ni mi zong ka duh lo khan cun ei lo baka hau nga ei lo ala ka chal hoi lo ka pole tam hoi mu Latu harnak ton na dul o cun tuan deuh ah hoi Bawipa Jesus in na kan din tak hau nga le achiu le hi vale nun ri nan duh ve a cun harnak kha cu ai tel ve hau ko e timi te kha van chim ka duh mi cu si phun dang ka chim ah mu hi vlei na nun chung po po ca harnak ca hrial kho asila lo ti kha ka chim duh mi cu si mu hi vlei na nun chung paohpaoh cu harnak cu hrial khawh a si la lo cucaah cup dal nga kha van kau hmanh u si job dal nga cang suri ka rel lai mu job dal nga cang suri Sihmanhsehlaw meici cu cunglei ah a choi phung a si bantukin minung cu harnak hmu dingin hrin a si. Job dal nga cang sarihnak sihmanhsehlaw a ti meici cu cunglei ah a choi phung a si bantukin minung cu harnak hmu dingah hrin a si tiah a ti. Nain dawtmi hna, Tuzan ah cun ti thawngtha cu hi hi a si hi harnak hna hi a taktak a ngaingai te cun nangmah le keimah hrawh le hnawhnawhnak pek dingmi hei lo ko hmanh se law mu hi harnak hna hi nangmah le keimah hnawhnawhnak pek ding le hrawh ding mi khi hai lo ko hmanh se law a taktak la ngai ngai te cu hi harnak hna hi nangmah ṭhencho ding keimah ṭhencho ter dingah ot mi le tinhmi a si ti kha van chim ka duh minung hi harnak kan ton lo cu kan i phorhlaw tuk cu kan i tangdor kho bak lo a caan ah cu mu harnak nih hin do a kan tangdor ter cu cucaah cun dawtmi hna ke harnak kan tonmi hi ke nangmah hrawh le nangmah hnanuhnak pek dingmi khi a lo cikhat te cu mu hi harnak na tonmi hi nangmah hrawh le nangmah hnahnawhnak pek dingmi khi hei lo ko hmanh sehlaw a taktak ahcun nangmah le keimah ṭhancho ter dingin Bawipa nih a onhmi le a titmi hrimhrim kha a si ti kha van chim ka duhmi cu si mu kan zumhnak zong hi a tak si maw si lo timi hneksaknak cahcun harnak in dawh Bawipa nih kan zumhnak hna hi a hneksak cu hmu cun long hmanh silo minung hi ti harnak ton lo in cun ma tim bawipa sinah ra phun kan silo cu minung hi kan lung a khong tuk kan i uah tuk tikah hi mu ki harnak lo in cun bawipa hmai ah hin lungtho ten ara ding phun hi kan salo cu mah ruang cun harnak kan tonmi te hna hi ti ata tak ah cun kan mah ṭhencho te nak thlarau lei ṭhencho nak ah si a caan ah cun ti khi Eika thlacamnak tlang ah mu nan dihlak ka ti lo mu. A cheu cu Bawipa he hawikomh duh a thlarau lei ṭhen duh ram in um lai. Cun a cheu cu harnak kan ton ruangah ti lam kan hngal bak ti lo. Bawipa dah ti lo cu fuh dingmi kan neih ti lo ruang zongah khin a rak rami kan um lai cu. Hmuh. Le cucaah cun harnak te hna hi kanmah hrawh hnahnawhnak pek dingmi lo ko hmanh sehlaw a taktak cun nangmah le keimah ṭhanchoternak ding caah Bawipa nih kan nunnak in a awnhmi a si ko e timi te kha tuzan zongah thazang pek kan duhmi hna cu si. Cucaah dawtmi hna nang le kei cu kan hngalh dingmi cu ti Pathian kut in a chuakmi kan si. Pathian kut in a chuakmi kan si. Lawng hmanh si loin ti Pathian kut in a chuakmi kan si. Cucaah dawtmi hna teinak hmuh kha i thim peng. Bawipa kut in a chuakmi na si cucaah cun teinak hmuh kha i thim peng teinak hmuh awkah ka chuak ti hi philh bak hlah u hi vawlei ah hin ti hi vawlei na chuahmi hi vawlei na ratmi a taktak ahcun sungh dingah na chuak lo cu teinak hmuh dingah a chuakmi na si cu nang cu pathian fa na si cu pathian nih a kut mu inn an sermi na si cu mu amah kut chuak bak na si bawipa kut chuak bak kan si cucaah cu hi vawlei kan rak chuah tikah hin ki a sung ding a tlu dingah a chuakmi kan si lo teinak hmuh dingah a chuakmi kan si cucaah cu na nunnak in zei bantuk na ton hmanah teinak kha i thim zungzal ko ti kha thazang pek kan duhmi hna cu si cucaah dawtmi hna cu he pehtlai in cun baibal pakhat te kan van kau ta la le ti Johan thawngtha dal hlei rup Johan thawngṭha da hleiruk cang sawm thum le cang thum Johan thawngṭha da hleiruk cang sawm thum le cang thum Nannih nih keimah he nan i pehnak thawngin Lungdaihnak nan hmuh nakhnga hihi kan chimh hna: vawlei nih hin harnak an pek hna lai, sihmanhsehlaw ṭih hlah u, vawlei cu ka tei cang, tiah ti kha tummi hna, nangmah taktak hi nei hmu kho maw? Tuzan ah hin ti, nangmah taktak hi nei hmu kho maw? Na sinak taktak cu Pathian fa na si nangmah taktak hi nei hmu kho maw mu nangmah na sinak taktak cu Pathian fa na si cucaah tihin ti cathiang nih nan nih ni a ti keimah hi nan i pehnak thawngin lungdaihnak nan hmuhnak hi kan chimh hna vawlei nih harnak an pek hna la sihmanhsehlaw ṭih hlah u vawlei cu ka tei cang tiah ti to mina vawlei teitu Jesuh Khrih thlarau cu kan chungah dawh um cu cucah cun Khrih thawng in teitu hna lakah teitu kan si timi hi philh hlah u cucah cun zei bantuk kan ton hmanh ah khan teinak hmuh kha i thim zungzal ko hna u si ti kha Jesuh min sawm kan duh hna nangmah na sinak taktak hi nei hmu kho maw nangmah cu Pathian fa na si dawmi hna nangmah cu Pathian fa na si nangmah cu Pathian fa na si Na sinak taktak cu Pathian fa na si cucaah teinak cu dawtmi hna Pathian fa simi hna cu mu teinak hi kan pawngkam in ai thawk lo cu kan chung in dawh ai thawk cu Pathian fa simi hna cu teinak hi kan pawngkam i ai thawk lo cu kanmah kan chung bak ai thawk cu zei ruang Khrih thlarau cu kan chungah dawm cu kan chungah a hmun cucaah cun dawtmi hna nang le kei cu teinak hi leng in kan leng kan pawngkam ai thawk lo kan chung bak in ai thawk na sinak taktak hi nei hngalh lo caah a si na sinak taktak cu pathian fa na si teitu hna lakah teitu na si timi te kha tuzan na philh lo ding kha jesuh mi som kan duhmi hna cu si ka zoh hmanu efisa dal nih van kau hman u si efisa dal nih a khan ti nangmah cu pathian kut chuak na sinak taktak hmuh khawh a si. Efesa dal nih cang hra, nannih cu Pathian kutchuak, kannih cu Pathian kutchuak kan si i Pathian nih thilṭha tuah dingah a rak kan timh bantukin Khrih he kan i pehtlaihnak thawngin thilṭha cu kan tuah khawh nakhnga a kan ser ṭhanmi kan si. Zeitinti? Kannih cu Pathian kutchuak kan si i a ti. Pathian nih thil ṭha tuah dingah a rak kan timh bantukin Khrih he kan i pehtlaihnak thawngin thil ṭha cu kan tuah khawh nakhnga a kan ser ṭhanmi kan si tiah a ti. Cucaah dawtmi hna, tuzan ah hin ti Pathian nih an hmuhning in nangmah le nangmah i hmu law na harnak tei khawhnak ding caah khan duhthimnak kha tuah cang u tahchunnak ah kidian hna kha ti amah nih cun ki miphun hme tein ei hmu cu ti nam pathian nih cun rakap ngan pin a hmu ko cu u kha cucaah cun nangmah le keimah zong khi ki a derthawm tukmi le zeihmanh a tuah kho lomi i hmu hlah mu Pathian nih an hmuh ning i hmu ve cang ti kha Jesuh min som kan duhmi hna cu si u zohhmanh law ki dian nih cu amah lamah ka ti ki miphun hmete u ahkhin amah lamah ki zeihmanh a si kho lomi ahkhin ai hmu hme tuk in ai hmu nam pathian nih cu ralkap ṭhawng ngan taktak in a hmuhmi pa a si u mah bantuk nih nan nangmah le nangmah le nangmah zong hi nangmah le nangmah nei hmuh ningin i hmu ti hlah pathian nih an hmuh ningin i hmu ve cang ti kha tuzan ah thazang pek kan duhmi hna cu si pathian nih hin vawlei teitu ndo an hmuh cu amen pathian nih hin a tlu dingin am hmu lo mu bawipa nih vawlei teitu dingin am hmuh cucah cun harnak chungah a pil dingin an hmu lo bawipa nih harnak teitu dingah an hmuh cucaah nangmah le nangmah hi bawipa nih an hmuh ning in i hmu ve ti kha tuzan ah thazaang pek kan duhmi hna cu si cun na harnak tei khawhnak ding caah duh thimnak kha tuah a taktak ahcun harnak kip ah teinak hmuh ding caah thimnak na tuah a hau ke tahchunnak ah ka van chim ahcun mu ka tahchun ruah lo pikin thawngpang chia hna na van thei Mah bantuk na theihmi ah khan Bawipa sinah maw lawmhnak na chim lai asilaw na lung dah a rawk lai na phunzai lai timi cu duhthimnak tuahnak caan ṭha si cu duhthimnak na tuah a hau pakmi si tahchunnak ah rian na ṭuannak hna nih ti ka lahkhah hna nih kei ah khan cun zei Bawipa kai lawm tuk ti kha va si ko law mu nan rian hna an van im phuah Hmuh an i fire hei ko seh rian an i phuah lay off te hna an i tuah tikah khan ti mah bantuk caan ah khan zeitindah na tonmi harnak kha na leh lai timi cu duh thimnak na ngei peng o bawipa nih hin zeidak amah he hawikomhnak caan la seh ti a ka duh i a ka dinhtermi sa ko lai company hmang in te company cungah nawl ngeitu cu bawipa pei si cu mahi vialte zong bawipa nih a hngalh dihmi si ko ti hi na hngalh ahcun dawtmi hna teinak hmuh hi nei thim peng ko lai. A caan ah cun Pathian hi zeizong vialte cu nawl ngeitu a si timi kan philh lengmang caah hin dakaw kan tonmi ruangah hin thachia in kan um tawnnak si cu. Na hlawhtlin lonak um men lai na nunnak ah tlaknak na tong men lai, harnak na tong men lai. Nain na hngalh dingmi cu dawp mi hna, nangmah le nangmah khi mu a hlawh a tling lomi ka si tiah vei ruat bak hlah. A chiu khi hi ka thlacamnak tlak a rak ra tawn le tahchunnak aw hei chim ko hni mu. kan naunu pakhat nih khan Pathian nih hin va ngei lo dingah maw a ka ruah a ti thlacam cahmi ah khan le a kum le no te hoi keimah nang hngakchia deuh hoi kum kul le kum sarih lawng si zeiruang dah mah bantuk cu ruah hnga ka ti la bia ka ruah la amah nia ka ti mi ka thlacamnak zong a cah keimah pumpa zong a ka chim pathian nih in va lei ah khin ka van chia ati tlangval le ah khin le zei ruangah tiah khan bia ka hal le avan chimi te chu mu tlangval ka nei te tlangval ka nei le ka ni ham cang ati le ro lo pi khin i chit umnak man kan tuak cang ti ma chu a ek sin a kir tak ti ma kan tlom pal asi than le tlangval ka van ngai than i ro lo pin a ka chon du ti lo ti a ek zong a um lo ti ni ka chu le ki ma atam mi ruang a khin ti tlangval lei ah si ko si mu vale an amah lo hak hi a hlawhtling lomi bantukin ai ruat u mah lei lawng khi si lo mi cheu cu rian kan tuan business pakhat kan tuah a tlamtling lo kan van tuah tha tlamtling lo mi ka hlawhtling nga lo kan ti ki sung si tak na kan ton mi ruang ah khin kan mah le kan mah ki a hlawh a tling lo min kan i hmu u kanmah le kanmah ke a hlawhtling lo ngai mi ah khin kan i hmu nain dawtmin ah hlawhtling lo ka si timi ruahnak ngei ti hlah tu zan ah cu mu hlawhtling lo mi ka si timi ruahnak ngei ti hlah ya pathian fa pei na si cu zian na hlawhtlin lai lo dawtmi hna na sungrong na hlawhtling lo tinak si lo cu na sungrong khin na sung thai tinak si lo cu tahchun na keimah tu in koi kata na hi ka pa nih UN ah banh ve le a fapa in ti a rak pham ve le motor Mawngh khi zei hme si cu? Laisan aw mak hi voi phi le a sung cu mu. A sung hei tok voi kua tiang sung. Voi kua tiang sung timi cu a mak aw. Lain mak tuk ve. Ai thawh peng ve. Phit an ai thawh peng ve. Voi kua tiang sung. Amah lam ah hi hlawhtling lo ei ruat bak lo ni ni khat ah cung ka ong te la ti peng ko sung peng ka ong te la ti peng sung peng na avoi hra na a ong a ong le ti atu kin a motor mong chit anom tuk ning hi khi hei ti ko lo ah chum mu voikhat asung a zei kai zuam ri hau ti asung nak tu ka zuam nak aman aman aman le a voi hran ah a awm ko cu. Ka chim duhmi cu sunghnak na ton ruang ah hin misung na si lo. Hlawhtlin lonak na ton ruang ah hin a hlawhtling lomi na si lo. Khakha Satan nih a kan hlen le ti mah bantuk hlawhtlin lonak kan ton hin zoh hi na hlawhtling lo hi na vanchia tuk hi ti bantukin Satan nih a kan chawnh peng zum hlah u. Pathian fa na si a hlawhtling lomi na si lo. Nang le kei hna cu Pathian fa kan si le teitu hna lakah teitu kan si. Kah teitu na sinak Rom dal riat van kau. Rom dal riat cang sawm thum le cang sarih. Sorry, Rome dalriat cang sawmthum le cang sarih si lai mu. Cang sarih si loin Rome dalriat cang sawmthum le cang sarih. Zeihmanh nih a kan ṭhen kho lai lo. Hi thil vialte hna chung hin a kan dawtu thawng in kannih cu teitu hna nakin teitu kan si deuh. Cathiang nih nangmah ruangah chunitlak thahhrulh lengmang in kan um thah awk i kalpimi tuu bantukin an kan tuah tiah ti bang khan a si zeihmanh nih a kan ṭhen kho lai lo hi thil vialte hna chung hin a kan dawtu thawngin kannih cu zeitinti teitu hna nakin teitu kan si deuh ti teitu kan si ti lo hmanh ti lo kannih cu teitu hna nakin teitu kan si deuh tiah ti kha a si cun dawpmi hna teitu cu ahodah a si timi kha bahalnak cu si cang teitu cu ahodah a si teitu timi cu sunghnak a tong bal lomi khi teitu an si lo Ka nolh rih lai mu. Teitu cu ahodah a si? Teitu timi cu a sung bal lomi, tluknak a tong bal lomi, sunghzatlaknak a tong bal lomi khi an si lo. Nain teitu timi cu an tluk zongah a tho ṭhanmi khi an si. Kha a si cun bia kan hal ta hna lai. Tunai ka ṭa kha voi kua tiang a sung ka ti cu mu. Na a voi hranah cu a sung maw? Awng. A awng. Asicu a sung na ti kho ma? A sung na ta kho lo cu zei ruang a ong cang cu a rak sung nan a ong cang cu teitu timi cu dawtmin ha sunghnak a tong bal lomi khi an si lo cu sunghnak a tong bal lomi khi an si lo cu tluknak a tong bal lomi khi an si lo cu zeidah teitu an si ti ahcun an tlup tik zongah a tho ṭhanmi khi teitu cu an si. Cucaah dawtmi hna, hi ka hmun ah cun ti na um chungah cun zu na ding men la lo mu. A cheu cu an tlup an tlun hnu ah khin an dihlak cu an si ve lo mu. A cheu cu a tlu ṭhanmi khin um ve. Mah bantuk tluknak an ton tikah khin a cheu cu phone an van kan chawnh le a ka rat ṭhan hau, kai hrim ṭhan hau, ka tluknak ka thawh ṭhan hau an ti tikah khan aw ka lung chungin te aw teitu timi cu maka pei si cu ka tluk zongah a tho ṭhanmi kha teitu can si Bible zong a zoh law kan pale te hna hi zumhnak kan pale zong hi an tlu ve ko cu David te hna zong an tlu ko cu na an tluknak khan an tho ṭhan tikah cun teitu hna lakah teitu an si ko cucaah cun tuzan thazaang pek kan duhmi hna cu Teitu timi cu sunghnak a tong bal lomi, hluknak a tong bal lomi khi an si lem lo dakaw. An tluk tikah a tho ṭhanmi khi an si. Thawh ṭhan an i thim zungzal. Nunnak cu duhthimnak a khat cu mu. An tluk zong a kan thawh ṭhan an i tim zungzal. Taktak la ngaingai tiah cun ti Bawipa Jesuh cu bawi bak a si cu mu. siangpahrang bak si cu mu kha dawk hmanh u law thlan chung hmanh ah khan Jesuh cu bawi asinain Jesuh cu cuka cu a um thai lo cu thlan chung hmanh ah hin Jesuh cu bawi asinain cuka ah cun a um thai lo cu zeidah a tuah a tho ṭhan ti kha philh hlah Jesuh cu thihnak in a tho ṭhan nang le kei zong kan tluk tik zongah a tho ṭhanmi si hna usih ti kha Jesuh misawm kan duhmi hna cu a si. Bawipa Jesuh hmanh thlan chungah bawi a si nain cu thlan ah cun a um peng lo ti philh hlah. Jesuh cu a tho ṭhan. Thihnak in a tho ṭhan. Thihnak a kan teipiak. Cucaah cun nang le kei zong minung kan si. Harnak nih a kan thluh khawh chikkhat te cu. Nain Duhthimnak tuah law thawh ṭhan dingin i thim peng ti kha tuzan ah thazaang pek kan duhmi hna cu si. Tonmi hna, mi vialte hi an tlu nain mi lianngan cu a tho ṭhanmi hi an si. Mi vialte an tlu ko, na a tho ṭhanmi cu mi lianngan hi an si. Donmi na a tlu bal lomi mi lianngan an si lo mu. mi vialte an tlu dih ko. na million ngan tu cu a tho ṭhanmi kan si ti kha kan philh lo dingah thazaang pek kan duhmi hna cu si a sin ne ahcun pahnihnak ah teitu cu kan i fiang cang i a si ne ahcun mi vialte cu an tlu sihmanhsehlaw million ngan cu an tho ṭhan ka ti tikah khan million ngan cu zeidah an si ne timi kha biahalnak um khomi si ti million ngan cu zeidah an si ne million ngan cu ahodah a si million ngan timi cu dawtmi hna an tonmi an dirhmun zoh loin teinak hmuh ei thimi hna kha million ngan tiah Bible nih a timi cu si ka not rih lai mu million ngan cu ahodah a si million ngan cu an dirhmun an tonmi zoh loin teinak hmuh aa thimmi hna kha an si zeitluk in an tonmi mu a har ko zongah mu teinak hmuh ai thimmi kha mi lianngan cu an si timi te kha chim ka duhmi cu si. Cucaah tuzan zong a te thazang pek kan duhmi cu dawtmi hna zeitluk na tonmi hna hi mu harnak hi a har ko zong ati cu tang ah cun i pumpe hlah mu cu tang ah cun tlu thai hlah mu thawh ṭhan khe thim teinak hmuh kha i thim kha a taktak la ngaingai ti ahcun dawtmi hna kan Pathian cu zumh awk a tlak tuk. Baibal nih ti ko cu ki nan tuar khawh lo leng tiangin nan cungah tukforhnak kha a tlunter lai lo ti bak ko. Cun nan cung i a tlun hmanh ah amah nih zeitinti chuah khawhnak lam zong kha amah lila nih an khampiak hna lai ti Zeitluk dah kan Pathian nih zumh awk a tlak dawpmi na a taktak ahcun harnak kan ton dingmi hmanh ah khin to ko khi harnak cu in khawhnak tuar khawhnak kan neihnak ngan amah lila nih a kan timhlamh cu mu kha wan kau ta manu Korin cu ko pakhatnak Korin cu kuat pakhatnak del hra cang hlei thum Korin cakuat pakhat ah dal hra cang hlei tum tukforhnak nan cung i a tlungmi hi mi dang zong nih an in cio tawnmi an si ko Pathian nih a biakam cu a zulh ko lai i nan in khawh leng tiang in tukforhnak cu nan cungah a tlunter lai lo tukforhnak nan in tikah in khawhnak thazang an pek hna lai i chuah khawhnak lam zong an serpiak hna lai. Domina. Pathian cu zumhawktlak ngaingai a si. Kan tei khawh lai ti a hngalh caah dawh harnak he a kan tonter cu. Hi hi cu a tei khawh ko lai ti Bawipa nih a hngalh caah dawkaw Bawipa nih an tontermi si cu. Tahchunnak in thlacamnak tla an ral i ti Bawipa nih anih hi cu zat rawh u seh cu zat ul seh a ti le ti Hiti zohnak ahcun mu ai an ulh kho hnga maw ti khin ka ruahmi tampi hi ti ni sawmli zong Bawipa nih a tei piakmi hna le khuaruah in ti ṭhawng ngai le cak ngai lim piakmi hna kan um le Bawipa nih anih cu ulh khawh ko hna ti cang ni sawmli ti ko nai an ulh khawh ko lai an tei khawh ko lai ti a hngalh ca pei a ti ko hna timi hi ka mit nih hin tam tuk a hmuh cang kan upa pakhat na cu patung si lo upa ngai cang aw a rak ra le lih lo cucaah hohmanh nih kan zum bak lo kan zum bak lo le mah cun cu ahcun le hei ṭho ngai le ni sawmli tiang hi hei bum kho kan ti ka ti cu nangmah cu kan zum bak lo ee nan bawipa cu ka zumh ka ti ka chim duhmi cu ti pathian i zumh awtlak tuk si lo mu ka atu zong zoh hmanh ulu bawipa nih mu nan nunnak ah roul cu zat an timi hna tete hi bawipa thawng dawh teinak nan hmuh ngawt ko hi aw Kei chim duhmi cu ti Bawipa nih hin ki kan tei khawh lai ti a hngalh caah dakaw harnak ti hna hi a kan tonter cu cucaah cun amah cu zumh awk tlak a si kan tuar khawh lomi hi a kan tonter bak lai lo mu atu na tonmi cu Bawipa nih amah bochannak he cun na ton khawh ko ti a hngalh caah an tontermi si cucaah dawtmi hna na tha chia hlah atu harnak na tong maw hi cu Bawipa nih a onhmi hrimhrim si ko u nangmah te lawng na si lo amah he cun na ton khawh ko lai na tuar khawh ko lai na in khawh ko lai u a ta ta cun harnak nih kan chung in a ṭha bikmi khi a chuahpi tawn tahchunhnak ati kan chung lei thupi zoh awk le kan nun kan hmuh bal lomi hmuh awk caan ṭha tuk si cu harnak kan van ton tik ah khin cun kan nun khi kan i bih cang cu mu kan nun kan i hlet cang cu ti o zei ruang ah dah sing ah timi khi kam van i ruat bia ka chim somi ka ruah somi ka tuah somi um maw timi tiang khin to kam van i hlet hlai cang cu ti mah ca cun mi chil ca har nak kan ton lo ah hin cun mah nun i bi zong khi kan ruat ten lo kan dai thlang ngai u nan har nak nih cun kan chung le ummi kan lungput kan ziaza hna kha a kan fel deuh in a kan zohter oh mah bia ka chimmi ruangin mah bantuk kan tonmi sangah vo ti hna ka kan ruahter cang tikah cun mah bia kan chimmi ruang hna kan i ngaichi cang cu ṭha tuk cu dawtmi hna kan ton lo ahcun a ruat phung san ding cu kan si ve lo cu ah mah hi ka tam hi nah chuah ka neih tuk ruang na singa maw kan van ti cang cu aw mah khan e kan van i ruat cang le bawipa ka ngai thiam nah chuah ka ngei ah hi bantuk ka ton mi hna hi khi ka hak kau tuk ca ma singa ma timi te hna khi har na kan tom min no khi pol hna khi akan hlatthlai ter ko chu tong la su lo kan ruat bak lai lo mu chu sa azun har nak hna ni hin kan chung lei thu pin zo ok le kan nun i mu kho nak chan than rak si timi te kha van chim ka du chun adok na ka dop min ha nang chu pathiam fa na si bantuk in nang ma chu pathian ai o tu zong na se o nizan a khan ka chim khamu

keimah lawng ka si lo dawpmin ah Pathian fa a sami paoh cu hi vawlei ai hin Bawipa Jesuh a aiawh tu kan si timi ka philh hlah u thawngtha chimtu lawng hi kan si lo kan dihlak ten Pathian fa sami paoh cu rian na tuannak zong ah khan Bawipa Jesuh aiawh tu ka si ti philh bak hlah mu khoika na kalnak poh ah Bawipa dawr na kalnak zong ah ti Bawipa Jesuh aiawh tu kan si mu Pathian le a mi phun aiawh tu dawh kan si cu mu kha cucu khoika in dah kan zoh la ti si ahcun ti Bible cu van kau lemtu duh hlah law David le Goliath an i tong cu ti kha David le Goliath an i ton nak ah khan mu kha i dohnak ral i dohnak um cu ti i tuknak um cu ti mah khan David nih cun zoh hmanh u law teinak hmuh bak ai thim cu ka tei lai ti peng ko cu mu teinak hmuh pakai tim ma bantuk harnak an pi an cung i van tlun tikah khan David nih cun sung kha ai thim bak lo mu sung ai thim bak lo ka Philipi mi hna kut tang i um ding kha atu nai sai lo teinak hmuh bak ai thim ko cu maka atu ka chimi teinak hmuh i thim kan timi cu se kha zoh manu adang nih an ṭih dih cang cu aw Kolai ah cun ṭih dih cang cun dai dih cang cu. Nan khaan lio caan ah khan David nih cun teinak hmuh kha ai thim. Kha harnak ah khan a sung a khaan duh lo ti ka chim duhmi cu si. Kha harnak tang khan a sung khaan duh nai sai lo. Teinak hmuh ai thim. Cu tikah teinak hmuh ai thim le teinak hmuh ko. Ai thim le a hmuh ko. Teinak hmuh ai thim i teinak a hmuh tikah aho nih dah upatnak a hmuh? Pathian nih upatnak a hmuh. David nih teinak hmuh ei thim tikah aho nih dah upatnak a hmuh ti cun Pathian nih upatnak a hmuh. A pahnihnak ah a mi vialte a ṭhanchoter dih hna. Zeidah ka chim duh nangmah hi Pathian le a mi hna aiawhtu na si. Nangmah nih teinak na hmuh tikah Bawipa nih upatnak rak hmuh. Pathian mi vialte a ṭhanchoter dih hna. Amen. Zohhmanh u, Goliath a tluk tikah a mi vialte an sung dih. Kulai a pakhat a tluk tikah Philistine mi vialte cu an zaam dih. an sung dih. Kha cucaah dawtmi hna teinak i thim hawh, teinak i thim hawh. Teinak nei thim cu teitu na si peng ko lai. Teinak na hmuh tikah na Bawipa Pathian i upatnak hmuh. Pathian mi fa hna a ṭhanchoter hna. Cucaah dawtmi hna, na lungdong hlah. Na lungdong ahcun Satan hmanh nih a khuaruahhar tuk lai. hi can can a in cangmi zei ruangah thla atu lei sang ah hin ngol ei tim ngan ti sol la le ni som li na an van kali o ni som thum le ni som thum le ni sri nak rong rol an ka hau ton cho kanau ni thum te ei du te ka thi chang la ti na thi la lo ni thum te du a thai zinga ka pe chang ko an sur zong vai ka din chang ko te kan nau nu te se cho kanau ni ni te long ai du ka te kan hong ka pe cang ko thawchuah ding zong kan ei lo te ah na au pen ko hi thawchuah ding na ngei ko i kan ha adop na acun ahong kuku cu e kha leo ka rak ka pe lo ka rak tei hna lo ti cu kai kai chim duh mi cu te a khati khati tikah te a thi ding mi bantuk hna si kan pe ko hna la mu a zei pom khati thla kan chom hmasa ve mi si mu Kha zoh hmanh u law dawt men ah a pam tuk cang cu nan fiang ko maw a caan ah cun ti na tei dengmang cang na tei dengmang cang dawt men ah na tei dengmang cang cucaah cun i ngol hlah i ngol hlah na tei dengmang cang na lung dong hlah hi tluk tiang na tuar cang cu tuar rih ko a dongh tiang tuar ko ti kha thazang pe kan du van ka zul ta na harnak kha thongtha a canter na harnak kha thongtha a canter na hneksaknak kha tette khannak a canter domina kan harnak vialte thongtha si te lai hneksaknak kan inmi vialte na kan tete khannak an si dih te lai kan dihlak ta ca bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh bawipa thlacamnak kan caan kan khar hna lai vancung khua i ummi kan pa na min upatnak um ko seh na pennak tlung cang ko seh vancung bantukin lei cungah na duhnak tling cang ko seh pacawmnak khim in nifa rawl kan pe ko seh Mi nih kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin kan sualnak kha sorfornak ah tel ve loin ṭhatlonak vialte chungin kan khamh tuah. Lengannak le upatnak kha zungzal na cungah um ko seh. Amen. Si le thlacam kan peh ṭhan hna lai.